Essalamu aleýkum, hormatly watandaşlar. Türkmen owazy teleýaýlymy öz işini sungat söhbetdeşligi atly aýdym-sazly dynç alyş gepleşigi arkaly dowam edýär. Mähriban adamlar, Biz bu günki gepleşigimizi halypamyz Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky halkara baýragyň eýesi Jemal Saparowalaryň şu owadan mukaddes ojagynda taýýarlamaklygy maksat edindik. Halypa, hoş gördük gepleşigimizde sizi. Ilki bilen, halypa, şu mukaddes ojagyňyza biziň döredijilik toparymyzy myhman edip kabul edeniňiz üçin size hoşallyk bildirýäs. Janyňyz sag bolsun, döredijiligiňiz güllesin. Ine, Bu günlerem bir şowly günler, şowhunly günler, gowy günler asuda parahat durmuşymyzda dowam edýär. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda her bir günümiz, ýylymyz, aýymyz toý bilen, şowhun bilen geçýär. Ine şu badam tomus pasly gyzgalaňly dynç alyş möwsümi bilen dowam edip dur. Hemme raýatlarymyz zähmetden soň rugsada çykyp ine dynç alýarlar, göwnüni hoşlaýarlar, Awadan kenarynda dynç alýarlar. Ine, şu tomus diýlende eýýäm tomus paslynyň ilkinji aýlaryndan şowhunly toýly pursatlar başlady. Siziň döredijiligiňizde, durmuşyňyzda aýratyn ýatdan çykmajak täsirler bilen baýlaşan ýyllaň, aýlaň biri bolandyr halypa siz üçin. Gaty dogry, Ýakup jan, Arkadagly, Arkadagly, Serdarly türkmeniň her bir güni toý-baýram. Şeýle bir owadan, parahat, Asuda, agzybir, öz beýigine, öz Prezidentine jebis, parahat halkymyzyň barlygy, olam biziň Beýik Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan adyl ýolundan halkyň göwni hoş bolany üçin bary şol beýik iki ynsana, özüniň Prezidentine jebis bolýar. Ine, şo jebisligem bizi toýa, baýrama, asudalyga, parahatçylyga, Bagty bagtyýarlyga eltýär. Şonuň üçin men ilki sözümiň başynda şol biziň goşa ganat beýik Arkadagym, Arkadagly Serdarymyza özümiň beýik bir sagbolsunymy, şatlygymy bütin halkyň adyndan aýdasym gelýär. Biz halkyň içindäki adam. Her gün halkyň toýunda bolýaň, baýramynda bolýaň, goňşyňy görýäň. Şeýle bir Arkadagym, Arkadagly Serdarymdan bir şulaň bir Razylygyny görseňdä. Her sözümde aýtýana men her sözümde her çykyşymda aýtýan Türkmen aga telpegiňi gögeziň gyňaçlaryň baýdak ýaly parlasyn diýýän. Ine ondan başga türkmene näme bagt gerek. Şoň üçin biziň tomus paslymyzyň başlamagy bilen bir ýurtda bir şeýle bir täze özgerişlikler boldy. Şeýle bir özgermek, ösmek ýene-de Arkadagymyzyň Arkadagly Serdarymyzyň ägirt gaýratly, edermen ýol-ýörelgesini gördük. Ynha, biz iýun aýynyň ortalaryna Arkadagym türkmene bir şeýle bir üýtgeşik jenneti mekan gurup berip otyr-da, Arkadag şäher diýip, bütin halk seslendi. Halkyň ýürek owazy bilen baglanyşykly, halkyň özüniň şähere dakan ady ykrar edip, Arkadag şäher diýip, ine şol Arkadag şäheriniň täze tapgyrynyň, ikinji tapgyrynyň düýbüniň tutulyşygy Arkadagly Serdarym ak patasyny berdi. Şo taýda bize uly bagt boldy. Şol ikinji tapgyryň düýbüni tutanda biz şo taýda özümiziň döredijilik toparymyz bilen gelen myhmanlary Arkadagly Serdarym kabul edip, şo taýda çykyş etmeklik biziň bir sungadymyzyň uly bir Zühre ýyldyzy boldy. Şu taýyny agzap geçesim gelýär, biz şo taýda birki gün işledik-de, taýynlygymyzy işledik. Şonda şo taýda ýaşaýyş jaýlaň birini bize iş pursadymyz berdiler-de, şo taýda hem dynç alýas, hem el goşumyzy goýýas. Şular ýaly pursatlarda şeýle bir içine girseň, dogrudanam akylly şäher. akylly öýler, Arkadagymyň, Arkadagly Serdarymyň akyly. Şeýdip, ol öýlere öz parasadyny, paýhasyny, bar bilimini goýmaklyk şeýle bir işlenipdir-de, her bir türkmen diýer-ä, her bir çüýünden başlap diýer-ä, her bir çüýünden başlap Arkadagymyň zähmetini gördük şo taýda. Arkadagymyň yhlasyny gördük. Arkadagymyň öz Watanyna bolan, halkyna bolan söýgüsini gördük. Ondan başga türkmene näme bagt gerek? Düýbüni tutulyşykdan soň biz daşary ýurtlara gidip geldik-de, şo taýda Medeniýet günlerimizi geçirmek miýesser etdi. Hemişe gidilende Bir bäş-alty gün bolaňda, ýurduň küýseýän ýaly welin, onda baran günümiziň ertesi gaýdasymyz gelýär-de, ýurdumyzyň jennetligini, munuň bir arassaçylygyny gör-de, şeýle bir biziň aň-düşünjämizi ösdürdi-de Arkadagym. Arkadagly Serdarym biziň gözýetimimizi giňeltdi. Men şu taýda bir zady agzap geçesim gelýär. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyl, bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýyl meniň ykbalymda Ýaponiýa döwletinde bir epesli gün konsert bermek paýyma düşdi. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyl ýigrimi gün konsert berdim. Bir müň dokuz ýüz togsan üçünji ýyl kyrk ýedi gün, şu öýden çykyp öýe gelýänçäm kyrk ýedi, kyrk sekiz gün boldy. Şo taýda konsert berdim-de, şonda şo döwletiň arassaçylygyny görüp, Bu nähili döwletkä diýädim. Ondan gelemde siz ýaly ýaşlar, deň-duşlar soraýar, Ýaponiýa şol nähili döwlet diýip. Menem, ullakan bir gämi diýen. Munuň gämi näme diýýär. Kiçijek Ýaponiýa diýen. Sebäbi şonuň arassaçylygy. Edil gämiň üstünde-de, deňziň orta arasynda gämide tozan-top ýog-a. Ýaponiýa diýilýän döwletem. Şonda men, biz durus, duralgalarda durus. Maşynlara garaşyp, aýagulaga garaşyp, Şäherde welin, synlaýan dagy welini şol taýynyň ýaşaýjylarynyň öz ýurduna, şu topragyna bolan söýgüsini görmek gerek. Şu kiçijek ýaňja aýak biten çagajygam öz iýýän süýjüjiginiň gabyny, daşynyň kagyzjygyny jübüsine salýar ýa-da eltorbasyna salýar. Eýýäm kiçijiklikden ene-ata şony öwretýän eken. Şo zatlary şeýle bir synlap gezdim-dä men şo taýda. Indi biziň ýurdumyz Ýaponiýa döwletindenem, ol deňziň ortasyndaky gämem haýsy bäsleşesi gelse bäsleşäýmeli. Ine biziň Arkadagymyzyň biziň zannymyza türkmeniň nähili arassa, çyllygyny guýanyny aýdasym gelýär. Dünýä nusgalyk ýurdumyz bar. Dünýä nusgalyk ýurt gurdy. Muny asmandan seretseňem apbak bir ak guw düşen ýaly. Ýerden ýöreseňem, aýagyňa kir-kimir ýokjak gümany ýok. Sen Arkadagyň, Arkadagly Serdaryňy her gün Watan habarlar gepleşiginde görýäň-de, meňzäsiň gelýär. Tämizliklerine-de, geýnişlerine-de. Onuň, Ine biz şeýdip, bütin türkmeni dünýä nusga etdik. Şuny men agzap geçesim geldi-de, ýurdumy, ynha, Indi ondan aňyrda bize näme bagt bolarka diýip otursam welin, Arkadag şäheri, o bir Köpetdagyň etegi. Näçeler geçerdik şo taýdan, kän geçýäs-dä, biziň atçylyk sport toplumymyz bar o taýda. Her baýramçylyklarymyzyňam jemi şo taýda jemlenýär. Indi her geçemizde Aňryk geçemizde sag tarapymyzda, bärik gaýdamyzda çep tarapymyzda, seretmän ýöräp baranok ýöne o taýda az wagtyň içinde, iki-üç ýylyň içinde bular ýaly giden bir gözel, jennet mekan dörär öýdüp, bir Watanyň ýüregi dörär öýdüp hiç hili kelläňe gelenok. Ynha, ynha şu Öz halkyny ezizledigi Arkadagymyň, mähribanladygy, öz mährine gapladygy. Bizem bagtly, sebäbi toý boldugyça, toý köp boldugyça şeýle bir işlenýär welini, şo işdenem ylham alynýar. Şo işden güýç alynýar. Şo edýän işiň Arkadagym, Arkadagly Serdarymyň şol işine bir Arma gör diýýän ýaly aýdymlaňy ýetirýäň welini, seň ömrüňe ömür goşulýar. Juwanlygyňa juwanlyk goşulýar, ýaşaýşyňa ýaş goşulýar, bagtyňa bagt goşulýar. Ýakup jan, käte şeý diýende täze bir söz tapasym gelýär diýende, sözüm ýetenok. Şu Watany Arkadagy Arkadagly Serdarymy wasp etmäne sözümem ýetenok, sesimem ýetenok, owazymam ýetenok, men kanagatlanamok diýende, şu etýän işlim Ol bize bir günjük etýän işi diýen. Iň bärkisi oglanlar neştaýda operator oglanlarymyz otyrda. Oglanlar, nähili bagt öz ojagyňda agşam işden baryňda çagajyklaň asuda öňüňden ylgap çykmagy. Şadyýanja ýa gapyda howulda oýnap ýörmegi. Kim tigir sürüp, kim top oýnap. Ene-ata ondan başga bagt barmy? Ene-ata ondan başga bagt barmy?

Deňiz guşum, deňiz guşum, ýaý ganatyň çarlak guşum. Bagtyzary alyp barýar öz halkyny arkadan.
Her äýtdimiz öz ýerimizde durup beýik iki ynsanyň ýörän ýoluna togap edibilsek biziň bagtymyzam şo taýda bizi Allada ýalkar eden işimiz ugruna da bolar sebäbi Ol beýik ynsanlar Allaň ýaranyna. Şonuň üçin bu bagtly ýurtda söhbediň soňy ýok.
Sözüň soňy saz bolar diýýär halypa şahyryň aýdýan gowy setirleri emma indi şol on altynjy iýun gününde Arkadagly Serdarymyz Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmana baran pursadynda garşylap gowy aýdym ýerine ýetirdiňiz-ä. Şo pursatlar

Serdar bilen.
Ine, halypa şu wagt aýdymly, sazly, söhbetli gürrüňdeşligimiz dowam edip dur. Siziň mukaddes ojagyňyzda bu gün çaý başynda siz bilen gürrüňdeş bolýas. Bir çaý diýeňde çaýjagaş bereýin.
Sag bol halypa.
Mydama şu çaý başyndaky söhbetdeşligimiz Gyzykly bolýar hem täsirli bolýar. Gahryman Arkadagymyzam mydama öz eserlerinde belläp geçýär, çaý hakynda, çaý başyndaky söhbet hakynda. Ine, ýaňy özüňizem ýatladyňyz-da, halypa, şu dynç alyş günleri, dynç alyş pursatlary dowam edýär diýýär. Ýöne aýdymçy üçin iň gowy dynç haýsy dynç, halypa? Aýdymçy üçin aýdym döreden günüm. Bolmanda iki setirem bolsa ak kagyzyň ýüzüne Arkadagym, Arkadagly Serdarym, Watanymy wasp edip iki setir ýazsamam meň üçin şo gün dynç günüm. Men şeýle bir özümi dynçdan gelen ýaly duýýan, haçanda men şu güne bir gerekli iş etsem, şu günüň ýaşlaryna bir öwüt-innek edip aýdym döredibilsem, nemeň dynç günümi şol. Öz göwnüňem hoş bolýada halypa şonda. Bir ýüküň ýeňleýä, bir zada begenýäň, nämä begenýäkäm diýýäňde, öz kalbyňda bir begenç duýgusy seni gurşap alýa. Pikirlenýäňde, He, aýdym döredipdirin diýýäň. Şu gün Arkadagym wasp edipdirin, Arkadagly Serdarymy wasp edip, täze eser başlapdyryn diýýäňde, şeýle bir. Dynç haçanda şu beýikleri wasp edip aýdym aýdybilseň. Hawa, sebäbi owadan döwrümiz bar-a halypa. Döwrümiziň talap edýän aýdymlaryny, eserlerini döredip, onam başarýanyň üçin özüňi bagtly duýup, şu döwürde ýaşamagyň özem aýratyn bagt. Şeýle bagtly adamlara, bagtly aýdymçylara aýratyn hormat goýup, Gahryman Arkadagymyzam, Arkadagly Serdarymyzam biziň hünär baýramçylygymyzam bir hepdeläp bellemeklige uly ýol açdy. Ine, Magtymguly Pyragynyň Şygryýet güni bilen baglanyşykly medeniýet hepdeliginiň hem joşgunly ýagdaýda geçmegine bu ýylam iýun aýynda ýigrimi iki, ýigrimi ýedinji iýun günleri Aşgabat şäherimizde joşgunly ýagdaýda geçdi. Bäş welaýat agzybirlikde gatnaşdylar. Ine, şol açylyş dabarasynda Mukamlar köşgünde siz özüňiz ine,

Jebislik bolanda alynmajak gala ýok. Ho şeýle bir joşgunly konsert boldy Mukamlar köşgünde. Ýaş oglanlar o taýda özleriniň ukyplaryny goýup režissýorlyk etdiler. Menem bir halypa höküminde maslahat soraýardylar. Howa öz maslahatymy gaýgyrman şolara gije-gündiz Ýusup Baýramowa tüweleme Ýusup janam iş janly hawa özünde gowy gowy düşünjeler gowy gowy istem goýsamlary bir sahnada gowy orun alýa onda-da bir halypa sizem bir görüp beräýiňdä seredip beräýiňdä diýip bilmekligi olam bir sungada uly hormatlary şo taýda-da bäş welaýatdanam aýdymçylary Ýaşululary, halypalary çagyrylmagy, olaram hersi öz aýdymlary bilen bileleşip bir bary yzyndan hem bary bileje Watany, Arkadagymy, Arkadagly Serdarymy wasp edýän jemleýji aýdym bilen jemlemekleri,

Teatr sungadymyzyň wekillerem täze-täze spektakllar bilen çykyş etdiler. Şo günler biziň her günümizem ärä owaza beslenen welin, şo günlerimiz Türksoý guramasynyňam şu taýda otuz ýyl bolanynyň jemi-jemlem şu taýda konsert bolmagy, olam biziň medeniýet güllemimize goşant boldy-da. Onnoňam halypa belläsim gelýär-de, şo taýda şolaryň otuz ýyllygy mynasybetli ýörite bir tapawutlanan halypalara, sungat işgärlerine medalam gowşuryldy. Şo medala siziň hut özüňizem mynasyp bolduňyz. Gaty dogry.
Hawa, gaty bir uly zat ol. Altyndan medal dakmaklary. Şol otuz ýyl şol Türksoý guramasynyň işläp gelmeginde bizem şoňa her bir çakylyklaryna baryp çykyş edip, şo guramanyň içinde bolup gezenimiz üçin, şol otuz ýyl zähmet çekenimiz üçin, Türksoý guramasy bilen bilelikde eden işlerimiz bar. Ine, şo zatlary göz öňüne tutup, Arkadagym, Arkadagly Serdarymyň mynasyp görmegi bilen, şolar ýaly uly bir serpaý ýapdylar. Şoň bilen hem toýlarymyzyň yzy üzülmän, medeniýet hepdeligimiziň jemini-jemlän günlerimiz hem Arkadag şäherimiziň täze Ýurdumyzyň, Watanyň ýüregi, halkyň geregi bir jenneti mekan, dünýä ýaň salan mekanyň açylyş dabaralaryny başlady. Indi onuň taýynlygyna ýörite her gün giderdik. Ýakup jan, özüňem bardyň şo tak. Özümizem agşamlyk sagat ýigrimi nol noldan soň şeýle bir howasy düýpgöter üýtgeýär-de. Şeýle bir iş gyzgalaňly gitdi-de, birhili daňdan bäş, alta çenli işlenýär. Dört, Birhili çagalar indi gaýdaýyň, ertire-de bir zat. Aý, şu taýynam edeli, şunam bir işläp gutaraly. Hiç kim ýadanok. A, Şeýle bir lezzet alýar dagy. lezzet alýar. Ol gözellik. O bir gözellik, ol diňe bir howa-da däl, ol bir bir şäheriň bir gözelligi bar-da. Söz bilen aýdar ýaly däl. Şäheriň yşyklary etekläp oturan Köpetdaga düşýär. Oň ýalkym birhili şähere düşýär. Ol şeýle bir Ertekiler dünýäsi-de o taýy başga zat diýip atlandyrar ýalyndyrlar. Şeýdip birnäçe gün şo taýda biz topar bilen taýynlykda bolup, şol esasy merkezi şäheriň bir ýüregi diýilýän ýerinde biz çykyş etdik. Arkadag şäherimizi wasp etýän tansly eser.

Şo günem bar-a säher bilen açylyşa ak pata berip, Arkadagym öz uçary bilen asmanymyzdan birnäçe aýlaw edip, şo gün mukaddes Mekgejana haç zyýaratyna gitmegi, ol hemme zat birhili bar-a, şeýle bir Alla diýseň, özi hemme zady ugruny edip goýýan eken. Arkadagymyzam hak halatly Arkadagymyz. Hak söýen Arkadagymyz bar. Şu taýda-da hemmämize özi ilki bilen asmandan aýlanyp, birnäçe aýlaw edip, bize ak patasyny berip, ýola düşdi. Yz ýandanam Arkadagly Serdarymyz Akhan atly biziň bir dünýä meşhur Arkadagymyň gözel bedewiniň heýkeliniň duran ýerinden şähere girelgäň toý bagyny kesip, ak patasyny berdi. Ine, şoň bilen hem şeýle bir gije ýaryna çenli şeýle uly toý tutuldy-da şo taýda. Ony bir türkmen agzybir bolmasa, öz Arkadagyna, Arkadagly Serdaryna jebis bolmasa, olar ýaly toý tutup bolmaýar.

Biziň ýadymyzdan, hakydamyzdan intekler çykmaz. Sebäbi täsirlendiren pursatlar-da, gijesine syn edýäň ol şol Arkadag şäherine barsaň, eýýäm ýyldyzlar bir hili ýere düşen ýaly, öwüşginli, owadan şäher. Gündizem görseň gözüň dokunýar. Ýöne şo taýda biz özümiz toý tutduk, aýdym-saz etdik diýäs-dä, ýöne birnäçe adamlar öýli bolup toý tutdular-a. Arkadagymyza-da, Arkadagly Serdarymyza-da öz ýürek buýsançlaryny aýdýarlar. Ine, Arkadagymyz Käbeden gelen pursadynda-da, ine, ilkinjileriň hatarynda bir sungat adamlaryny aýratyn ýatlap, şo taýdan sowgat getirmegi, aýratyn ýatlap, ýüreginde eýýäm sungat işgärleriniň ornunyň bardygyny hemmämiz bildik, şo sowgatlaram biz gyzgyn mähir bilen kabul etdik-ä, halypa. Gaty dogry, beýik Arkadagym zyýaratdan gelen gijesi sungadyma goýýan hormaty, sarpasy şo taýda bizi ýatlap, şo gelip uçardan düşen pursady bizi ýatlap, şu gün eltip beriň, şu gije eltip beriň, meň ýörite şu taýdan getiren teferrügimi diýmegi, ondan başga bize näme bagt gerek, Ýakup jan? Onnoň biz Mähriban Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza öz janymyzy bermeli hem bolsak taýyn. Ony men ýürek bilen aýtýan. Sungadymyz bagtly, türkmen bagtly, biz bagtly. Şolar ýaly mukaddes ýerde adyň tutulyp bilen bolsa, onda dünýede bize başga bagt gerek däl. Men şony diýýän. Ömri uzak bolsun. Allajan Eden zyýaratlary kabul bolsun. Gije gündiz dilegimiz Arkadagym Arkadagly Serdarymyz şol ojak, mukaddes ojak, biziň bir ýol ýörelgämiz olajak, uly mekdebimiz olajak. Şu wagtynda halypa şol ojagyň mukaddesligi hakynda aýdýaňyzda, biziň Gahryman Arkadagymyz öz nusgalyk göreldesini mähriban pederinden, käbesinden alandygyny her pursat biz duýýas. Ine, ýakynda-da hemmämiz bilýäs we teleýaýlym arkaly Türkmen halky tomaşa etdi. Gahryman Arkadagymyzyň käbesi Ogulabat ejemiziň öz ýüreginden, mährinden eýýäm dörän birnäçe milli nusgalyk el işleri bar. Olaryňam ine muzeýe getirilip goýlandygyny hemmämiz bilýäs. Ýöne täzelikde Gahryman Arkadagymyzyň maşgalasy, Arkadagly Serdarymyzyň käbesi Ogulgerek ejemiz, Ogulgerek ýeňňemiz şol gymmatlyklary eýýäm muzeýe getirip goýmaklygynyň özem aýratyn Taryhy pursat, türkmen halkynyň gelejekki nesillerine aýratyn bir görellelik mekdep bolup dur. Haly muzeýine baryp şo taýda haly dokamagynyň özi, ýa bolmasa agtyjaklaryna görüm görelläni eýýäm Ogulabat ejemizden alyp gelýän ýörelgäni görellelik edip görkezýändigini hemmämiz synladyk halypa. Bular hakynda siziňem-ä ýüregiňizde bir ençeme arzuwlar bardyr. Gaty dogry.
Arkadagymyň birnäçe mukaddes kitaplary bar-da. Hawa. Şolaryň haýsyny açsaň, Käbämiz barada, kyblamyz barada, olardan gören görüm-görellesi, alan terbiýesi, hakyky bir türkmene nusgalyk ojakdygyny biz her kitaby açanymyzda görýäs. Arkadagym soňky Ömrümiň manysynyň dowamaty kitabyny açyp göreňde-de, Hemme şo taýda Käbämizi, kyblamyzy şeýle bir gowy tanatýar-da, has içgin tanatýar. Olaryň nähili adam bolanyny, şeýle bir kiçilikden şo zähmede ýugrulandygyny, şo halal zähmet bilen ösendigini, şol Käbämiziň el işleri bilen gaýma gaýaýşyny, keşde çekişini, gyzlaryny daşyna üýşürip alaja işişi, Ýa jorap örüşi, keşde çekişi, kürteleri her birini ýeke-ýeke aýtýar-da, iň soňunda-da Arkadagym şeý diýýär-de, Ol durmuş-da, durmuş gidip otyr, ol Alladan gelen hiç bir öwretme ýok-da. Käbämiziň Iň soňky ýoluna ugradylanyäk pursadyny aýtýa-da şo taýda. Dünýäm gidip barýat diýä-de. Dünýäm boşap barýa diýä. Enäň berýän ylhamyndan güýçli ylhamyň ýoklugyny aýtýa. Ýa bolmasa hemmämiz bilýäs, Mähriban Arkadagym mydama öz bedewleri Taýlanda gidijek Taýlaň başyna ilki bilen Käbämiziň örän alajasyny dakýardy. Men bir zady agzap geçesim gelýär. Arkadagym maňa aýagulag berdi. Şonda ýörite iberipdir Ogulabat käbämiň örän alajasyny daksyn diýip. Şony dakyp berdi. Ynha, ine şu mukaddes alaja-da şol meň aýagulagyma Dakylan alajaň taýy käbämiziň öz dokan alajasy, öz ören alajasy şu. Biziň ojagymyzyň iň bir mukaddeslikleriniň biri. Ho, şuňa bir baş egmäni, bir konserde gitjegem bolsam, getirip bir boýnumdan asyp, onnoň mukaddes ýerimde goýup gitmegimiň özi, Döwletli gapyma döwlet getirdiň diýip, alajanam mydama özümiň bir iň bir mukaddes Bir namazlyklarymyzyň, Kuranymyzyň deňinde görüp goýýan alajam şu. Bu Käbämiziň öz eli bilen dokany maňa-da miýesser etdi. Ine, birnäçe ýyl bäri meň öýümiň eýesi, meň öýümiň diregi, meň öýümiň söýegi şu mukaddes alaja. Türkmeniň bir mukaddesligi-dä. Türkmen halky yrymçyl halk-da, halypa, ony yrym edip, eýýäm täze zat alanda hökman şu alaja dakýarlar. Iň bärkisi çü maşynyň açarynda-da eýýäm alaja durandyr, ýa öýüň açarynda-da şon ýaly alaja dakyp. Ine biz ýaşkak,
indi o wagtlar bar-a, enelemmiz, ýeňňelerimiz bäbeklände Bir hassahanalara-da gidilmez ekeni. Ýöne biz bilýäs, oglan çagakak oýnap ýören bolsak, biriniň öýüniň daşyndan alaja aýlanardy welini, Bularyň bäbejigi bolupdyr-ow, bular jigi alypdyrlar diýerdik. Şol bütin bir Pylon jaýdyr welin şoň daşyndan inçejik alaja aýlanardy. Hawa, şol öýde onnoň şu çileliligini, şol öýüň bäbejigi alanlygyny Eje, eje, pylanlaň öýüniň daşynda alaja bar eken, olar bäbejik alypdyr diýip, şolar ýaly ýa täze öýe geçilende-de bir ol hökman bir mukaddes alaja ol eltilýär. Indi meň-ä, men bagtly, men bagtly diýýän, maňa käbämiziň öz ören alajasyndan ýetmegi. Galyberse-de ynha, hemmämiz bilýäs. Käbämiň dowamatynyň maşgalasy Ogulgerek ýeňňemiz arada hemmämiz gördük, buýsandyk, guwandyk. Käbämiziň öz ören alajasyny, alaja örmekde ulanan gurallaryny öz balajyklary, agtyjaklary bilen eltip milli muzeýimize goýmaklygy, Ol giden bir türkmen zenanyna uly bir nusgalyk mekdep. Özem şonda edep görýäň-dä şolaryň iň bärkisi ýöreýşinde. Bir olaň bir ýeriň gaýmagyny bozman, ol iki sanjak balaň geýnişini gördüňizmi? Saçjagazlary gulajyklarynyň üstünden örülen, gültakyýalyja. Ine, hakyky türkmen ojak. Hakyky Türkmen maşgala Hakyky Türkmen ine ondan aňyrda söz ýok şolar ýene bir zady syn etdim şo taýdada aýlanyp käbämiziň öz elinden çykan kürtesini synlaýşyklaryny görseň şo çagalaň galybersede Mälikguly atamyzyň bitiren işlerini ýurt üçin watan üçin şo taýdaky ähli eden işlerini ýeke ýeke ýazgylary okap Buýsanmaklyklary ynha biziň aňrymyz, ynha biziň dowamatymyz. Ine biz nähili ýoldan ýöremeli, biz gelejekde kime meňzemeli, biz gelejekde nähili bolmalydygymyzy ynha biziň ýol-ýörelge mekdebimiz diýipjik durmaklary ine biziň ýaşlarymyz üçin görüm-görelde. Onam şol Haly muzeýe baranda halypa şol eýýäm Perzentleriňem eýýämden haly dokap bilýänliklerine göz ýetirdiler. Men diýän-ä şu wagt sözümde, men eýýäm şu çagalaň her bir zada ukyplylygyny görýän-ä, ukyplylygyny bilýän. Sebäbi ol öýde zähmet gaýnaýan öýde olar ýöne gözsüz adam ýaly girip-çykyp bolmaýar-da. Ine, gördüňmi, şo tak geldi biziň ýeňňemiz, Ogulgerek ýeňňemiz, ol ussat halyçy, at gazanan halyçy, halypa halyçymyz Ogulgerek ýeňňemiz Ömrüni hala haly sungatyna bagş eden. Aýlandy, aýlandy, ahyry durup bilmedi. Oturyp haly dokamana başlady. Hawa, haly dokamana başlady. Agtyjaklaram gapdalynda oturyp, hawa, kiçijegimiz ýumak tarasa, uljamyz oturyp deň çitişip, elleri synlyly, elleri keserli haly dokamak Gördüňmi, prezidentiň gyzy. Ol elläp bilmeýän bolsa, keserinem tutup bilmezdi, synnysynam alyp bilmezdi, daragynam kakyp bilmezdi. Eýýäm şol ojakda şu zähmediň dowam etýänini şo gün bize ýene Aý dogan ýaly bütin türkmene, dünýäň ýüzüne täze Aý dogan ýaly äşgär boldy. Halypa şu wagt şo mukaddes ojagyň täsirlidigi hakynda, biziň hemmämiz üçin nusgalyk mekdepdigi hakynda buýsançly gürrüňleri aýtdyňyz. Ýöne siziň şol ýaňky aýdan gürrüňleriňiziň üstüni ýetirýän gowy eseriňiz bar, gowy aýdymyňyz bar. Ony arada täzelikde-de halkymyza hiňlenip berdiňiz. Ony doly intäk men taýýarlamok, ýöne zybanyma gelen setirler diýip aýtdyňyz. Sensiň mähriban ene, gahryman ene diýip Ogulabat käbämize bagyşlanan aýdym.

Perzent halkyň ýüregine gahryman bolup girmez. Onsoň döretmäni ýaşamaklyk mümkin däl. Ine men şu wagt bir täze aýdym döretdim. Nesip bolsa ha näme gelejekde öňümizde sentýabr aýynyň ahyryna biziň Garaşsyzlyk toýumyz, baky toýumyz, şanly toýumyz. Şonda bir özüm bir münberimizi göz öňüne getirip, towugymyzy göz öňüne getirip, bir aýdym döretdim. Ýöne muny men öz dutarçym Serdarjan bilen işlänimi diňledeýin-dä. Arkadag Serdarym bilen geljege ak ýol göründi. Ýör Serdar. Gaty gowy eser boldy. Takamyrat Rejebiň sözlerine aýtymly dil işleýäs-dä. Inte kakam-da

Geljege ak ýol göründi. Ine nesip bolsa, bu zatda Ýakup jan, siz bilen gepleşik etjek bolsam, hökman menem bir täzelik etmeli bolýan-a, onnoň ilkinji buşlukçysam siz bolýaňyz. Oglanlar bilenem, operatorlar bilen gelýärkäk, eýýäm biz gürrüňdeş bolduk-da, häzir barsak, halypada hökman bir täzelik bolar diýip. Eýýäm gapydan giren pursadymyzdan. Merjen sowal bilen ýüzlenýär-de, Bu gün ejemde näme täzelikler, näme üýtgeşmeler görýäň? diýýär. Halypa täze lybas geýipdir. Gutly bolsun, halypa diýdim weli. Şo lybasdaky nagyşlara üns bermediňmi? Bir üýtgeşme bar-a, diýýär. Menem, Ýok, durla, durla han diýip seretdim weli. Harplar ýazylgy dur-a, ýörite, Jemal Saparowa bagşy diýip ýörite. Buň syryny aýtsaňyz, halypa. Türkmen halky, türkmen milleti öz bagşysyna hormat goýmadyk bolsa, oňam başynda Arkadagym bar. Bagşa nähili hormat goýmalydygyny hemmesine mekdep bolup görkezip otyryn. Sungatyma, meň aýdymyma maýyl bolan bir tikimçi, ýaşajyk bir gelin jaň etýär, men onuň ýüzüni göremok, gelinmi, gyzmy, Jamal Saparowyna bagyşlaň, men siziň Gymmatly wagtyňyzy alýan. Ýalňyşmasam şo Gökjäň gyzy men diýdi. Çykan ýerimem Änewiňem gelni men diýdi. Aýdymyňyzy sungadyňyza maýyl bolup siziň aýdymyňyzy eşitsem men täzeden bir öz sungadymda ylham gelýä, joşgun gelýä, siz bilen bir duşasym gelýä diýdi. Aýgül jan Aýgül ady. Oý şu lybasy dikipdir-de ýörite maňa hormat diýip şeýle harplar bilen Täze bir eser döredipdir-dä, nagyş eserini döredipdir. Her adymdan, familiýamdan, bagşylygymdan bir harp alyp, şony nagşa geçiripdir. Bagşy Saparowa Jamal sag bolsun, taňryýalkasyn, gelip özüniň ene-atasynyňam meň sungadyma hormat goýýanyny, gaýyn-gaýynatasynyňam, öz ýan ýoldaşynyňam, garaz, şolaň maşgalasynda Uly hormatym bar eken, uly hormata eýe ekenim. Soňundan men bir gün bir telefonda jaňlaşamda özüniň gaýynatasy bilen meni gürleşdirdi. Arçman aga ady. Ol ara meň aýdymlarymy diňläp aglap oturan ýaşuly ekeni. Ondan şeý diýýärdi, Siziň diýýär Arkadagymyzy wasp edýäniňiz üçin diýýär. Ýurduň waspyny ýetirýäniňiz üçin diýýär. Arkadagly Serdarymyzyň her bir şa gadamyny Esere salýanyňyz üçin diýýär. Men hiç söz bilen aýdyp bilemok diýip, o ýaşuly birhili bir gözlerini ýaşardyp, gürleýänini bildim-de, Şuşaňky şu Aýgül jan ýurjysyny öýerip, meni toýlaryna çagyrdy. O taýda-da Arkadagymyň Leýli saç diýen aýdymyny aýdyp berseňiz diýdi. Arkadagymyň Kerimjana bagyşlan toý aýdymyny, ýaşlara sowgat diýip aýdan aýdymyny şeýdip birhili şeýle bir türkmeniň sungatyna hormat goýup bilýän Arkadagly Serdarly döwrüniň waspyny ýetirip bilýänligimi şeýle uly hormatlar bar eken. Arkadagyma, Arkadagly Serdaryma goýýan hormatlaryny o diýýä siz aýtýaňyz welin diýýä, Hakyka siz diýýär şu iki beýik ynsany dogry suratlandyryp aýtýaňyz diýýär. Olaň bir şeýle bir meň aýdymyma bir derňew berşini görseňdä oň. Şol ýaly men buýsanýan Arkadagym, Arkadagly Serdarym şu döwürdäki meň täze bir sungadymy, täze bir döredijiligimi açandyklaryna buýsanýan. Hawa, onuňam halypa ýaňy bir Taýýarlyk pursadyndan ses ýazgylaryny bize eşitdirdiňizde, Arkadagym bilen, Arkadagly Serdarym bilen geljege ak ýol göründi diýýär. Ine, görnüp dur-a, gelejegimiz görnüp dur. Hak halatly Arkadagym Hak nazarynda göründi diýýär. Hak halatly Arkadagym Hak nazarynda göründi. Arkadag Serdarym bilen geljege ak ýol göründi. Şeýle bir onnoň şu zatlary Şeýdip aýtýan welin, tomaşaçylar, diňleýjiler, Çamal Saparowyna diýýär, biz diýýär, siz aýtýaňyz welin, hakyky Arkadag bilen Arkadagly Serdar janlanýar diýýär. Suratlanyp dur. Suratlanyp dur biziň gözümiň öňünde diýýär. Hiç hili egsigi-de ýok şoň, artygy-da ýok diýýär. Diýýän-ä, onnoň ondan aňyrda bizi bir diňe işlemek, diňe wasp etmek, buýsanmak galýar-da. Türkmen men diýip buýsanmak galýar. Şoň üçin Allam ömürleri uzak bolsun. Şu bagty bize bagş eden ýokarda Allam, ýerde Allamyň goşa wekilleriniň ömürleri uzak bolsun. Janlary sag bolsun. Allajan her gününi wasp etmek bize miýesser etsin. Her gününi. Men şony arzuw etýän. Arzuwyňyz hasyl bolsun halypa. Sözümiz söhbedimiz siziň sazyňyz sesiňiz soňlanmasyn halypa janyňyz sag bolsun arkadagymyzy wasp etmekde arkadagly serdarymyzy owadan watanymyzy onada halkymyzyň toýlaryna baryp şolaň şatlygyny paýlaşyp şolaň şatlykly gününe şärik bolup şaýat bolup ýaşamak uzagyndan nesip etsin bize halypa. Sag bol Ýakupjan.
Şu bagtdan, şular ýaly aýdan sözleň bada şolara şaýat bolmakdan bizi mahrum etmesin. Şu ýurduň gözelligini görüp wasp edip gezmek miýesser etsin. Aýdanyňyz gelsin halypa janyňyz sag bolsun ine bu gün mukaddes ojagyňyza bizi kabul etdiňiz myhman edip az pursatlygam bolsa siz bilen çaý başynda söhbetdeş bolduk buýsanjymyzy halkymyz bilen paýlaşdyk Bize şeýdip öz ýüregimiziň joşgunyny, buýsanjyny halkymyza ýetirmägede mümkinçilik bar-a, halypa. Biz nä ýaşam bolsak, biziň ornumyz bar, teleýaýlymlarda ýa baýramçylyklarda Watana hyzmat edibilýäs, biz buýsanýas. Şu pursatda Arkadagymyza-da, Arkadagly Serdarymyza-da çyn ýürekden alkyş aýdýas. Sizdenem görelde alýas, halypa, şeýdip Watany söýmekde, Arkadagy, Arkadagly Serdary wasp etmekde iňňän uly zähmet çekýäňiz. Şol zähmediňiz hormatlanyp, sarpalanyp, Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan hem sarpa goýulýar, hormat edilýär. Ol eýýäm sungata goýulýan hormat, hemem adama goýulýan hormat şo taýda çuňdan duýulýar. Biziň ýurdumyzda iň gymmatly zat adam hasaplanylýar. Adamyň jan saglygy hakynda uly alada edýän biziň beýiklemimiz bar. Janyňyz sag bolsun Nyýaz halypa size. Taňyrýalkasyn men şu çaga şu ýerde bir zat aýdasym gelýärde biz men näme üçin şeýle özüm bagtly saýýan. Bolja oglan bolanyna bellidir diýäýdä. Şo bolamyzda bize ynha seň ýoluň diýip, Alla biziň maňlaýymyza, kalbymyza ýazypdyr, salypdyr. Şony aýtmadyk günümiz biz bir melhemsiz hassa. Melhemsiz hassa oglanlar. Şuňa dogry düşüniň men operatorlara-da ýüzlenýände. Melhemsiz hassa men şuny bir gün hiňlenmesem, bir gün Arkadagym Arkadagly Serdarym barada pikir edip, bir gün Bir zat ýazmasam men melhemsiz hassa. Ýöne geldi geldi döwür geldi. Ol hakyň-a bereni, hakyňam ýerdäki wekili. O zatlara düşünensoň biz asmanda täç edip goýda bizi. Ana şoň aňyrsynda kim dur? Arkadagym dur. Arkadagly Serdarym dur. Şo beýik iki sany ynsan biziň sungadymyza hormat goýdy. Şeýdibem bizi bagtyň çür depesinde oturtdy. Ýene bir gezek şu taýda sözümiň ahyrynda Arkadagyma, Arkadagly Serdaryma ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, işleri rowaç bolsun!

Bolsun işiň rowaç. Öňümizde toýlar kän. Her günümiz toý bilen, baýram bilen geçýär. Garaşsyzlygymyzyň otuz iki ýyllyk toýuna-da biz häzirden taýýarlyk görýäs. Size menä eýýäm taýýarlyk pursatlaryňyzy aýtdyňyz, aýdymlaňyz, eserleňiz hakynda buýsanjyňyzy aýtdyňyz. Her gezek gepleşigimiziň ahyryny halypa bir owadan gazal bilen jemleýärdik. Bu günem-ä ýaňky sözleriňiziň dowamyny gazallar bilen häzir üstüni ýetirsek, gepleşigimize aýratyn öwüşgin paýlardy halypa. Baş üstüne.

Şöhrat size, şan size, Arkadagly ýow serdarym!
Köp sag bol, halypa! Şeýle şöhratly gazallaryňyz elmydama toýlarymyzyň törüni bezäp dursun! Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun! Sag boluň, toýda görüşelim! Köp sag boluň, halypa!
Ynha, mähriban adamlar, bu gün biz öz döredijilik toparymyz bilen bilelikde Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky halkara baýragyň eýesi Halypamyz Jemal Saparowalaryň şu mukaddes ojagynda myhmançylykda bolup, çaý başynda söhbetli görnüşleri size ýetirdik. Mähriban adamlar, şeýle söhbetleň özeninde halypaň ýüreginden gaýdýan hoşniýetli arzuwa, Arkadagly Serdarymyza, Gahryman Arkadagymyza, owadan Watanymyza bolan päk söýgüsi ba, ylhamy ba, joşguny ba. Şol joşgun, ylham mydama biziň ýurdumyzda gaýnap dursun. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň Alyp barýan beýik işlerinde üstünlik hemra bolsun janlar sag bolsun ömürler uzak bolsun Mähriban adamlar şeýle ýagşy arzuw umytlar size ýollap bu günki gepleşigimizi jemleýäs gepleşigimiziň indiki sanlaryna didarlaşýança hoş wagtyňyz.